Фарастӕм сӕр Ӕниу сыгъдӕджытӕн ӕххуысы тыххӕй сымахмӕ мӕн фыссын дӕр нӕ хъӕуы, уымӕн ӕмӕ уӕ зӕрдиагӕй баххуыс кӕнын кӕй фӕнды, уый мӕнӕн зындгонд у, ӕмӕ мӕхицӕй ӕппӕлын македонийӕгтӕн, Ахайы уырнджытӕ суанг ивгъуыд азӕй ӕххуысмӕ цӕттӕ сты, зӕгъгӕ. Ӕмӕ сымах ӕнувыд кӕй стут, уый бирӕты сразӕнгард кодта. Ӕфсымӕрты та ӕз уый тыххӕй ӕрвитын, цӕмӕй уӕ кӕй раппӕлыдтӕн, уый дзӕгъӕлы ма фӕуа, ӕз сымахӕй куыд дзырдтон, афтӕ цӕттӕ уат. Мемӕ македонӕгтӕ куы рцӕуой, уӕд уӕ ӕдзӕттӕйӕ ма ӕрыййафой. Тынг ныфсджын уӕ кӕй уыдыстӕм, ам уӕ кой кӕнын уӕвгӕ дӕр нал хъӕуы, уый махӕн худинаг куыд нӕ расайӕм. Уымӕ гӕсгӕ ӕз бакӕнинагыл банымадтон ӕфсымӕртӕм ӕрхатын, цӕмӕй уӕм ацӕуой нӕ разӕй ӕмӕ рагацау ӕрцӕттӕ кӕной, раздӕр ныфс кӕмӕй бавӕрдтат, уӕ уыцы зӕрдиаг ӕххуыс. Ӕмӕ уӕд уыдзӕн ӕнӕбары раттынау нӕ, фӕлӕ ӕцӕг зӕрдиаг ӕххуыс. Уӕ зӕрдыл дарут, чъындытауӕгӕн йӕ хор дӕр мӕгуырау уыдзӕни, рӕдауӕй чи тауы, уымӕн та йӕ хор тугыл аскъуыйдзӕн. Йӕ цӕст цас уарзы, алчидӕр уыйбӕрц хъуамӕ ратта ӕнӕбустӕйӕ ӕмӕ барвӕндонӕй, уымӕн ӕмӕ зӕрдӕрухсӕй чи дӕтты, Хуыцау уыцы адӕймаджы уарзы. Хуыцауӕн та йӕ бон у сымах алы хорзӕхӕй дӕр схъӕздыг кӕнын. Уӕд уӕм ӕдзух алцыдӕр уыдзӕни, Цас уӕ хъӕуы, уыйбӕрц, ӕмӕ ма уӕлдайджынтӕй фаг уыдзӕн алы хорз хъуыддагӕн дӕр. Сыгъдӕг фыст дӕр афтӕ зӕгъы: «Рӕдауӕй радта, байуӕрста мӕгуыртӕн, йӕ рӕстад цӕрдзӕн мыггагмӕ». Тауӕгӕн мыггаг чи дӕтты, хӕрынӕн та хойраг, уый уын ратдзӕн мыггаг ӕрзайын ӕмӕ сбирӕ кӕндзӕн уӕрӕстады тыллӕг. Алцӕмӕй дӕр афтӕ схъӕздыг уыдзыстут, ӕмӕ уӕ бон уыдзӕни кӕддӕриддӕр рӕдауӕй баххуыс кӕнын. Уӕд бирӕтӕ арфӕ кӕндзысты Хуыцауӕн, нӕ къухӕй кӕй айсой уӕ уыцы ӕххуысы тыххӕй. Уымӕн ӕмӕ сыгъдӕджытӕн сӕ хъуӕгты баххуыс кӕнынӕй уӕлдай уӕ уыцы лӕггад расайдзӕн бирӕ арфӕтӕ Хуыцауӕн. Уӕ лӕггадӕй уӕхи куы равдисат, уӕд сыгъдӕджытӕ стаудзысты Хуыцауы, уымӕн ӕмӕ сымах коммӕ гӕсыстут, уӕ зӕрдӕмӕ кӕй айстат Чырысти уыцы фарны уацӕн, ӕмӕ рӕдауӕй ӕххуыс кӕнут уыдонӕн дӕр ӕмӕ алкӕмӕн дӕр. Куы-иу кувой, уӕд сӕ зӕрдӕтӕ тырндзысты сымахмӕ, уымӕн ӕмӕ уӕ Хуыцау схайджын кодта йӕ ӕгӕрон хорзӕхӕй. Бузныг Хуыцауӕй, ныхӕстӕй зӕгъӕн кӕмӕн нӕй йӕ уыцы хорзӕхы тыххӕй.